wonna asigala ng'asobola ye maanyi gaffe ye ttendo lyaffe wakati mu bulumi mu kukaaba mu maziga amangi asigala nga ye katonda asigala ye katonda waffe nga kyoyitamu ekyo nga kikusinduukiriza emmeeme ng'oyita mu bulumi ng'oyita mu kukaaba asigala nga ye katonda waffe mu buli mbeera yonna oba bulumi oba maziga oba ssanyu oba oyigganyizibwa asigala nga ye katonda asigala nga ye maanyi gaffe haleluya
aisaidi haleluya
munzikirize nga bulijjo nsooke mbatuuseeko ekiramuso ekinene era ekizito ekijjudde omukwano gwa yesu ekijjudde okwagala kwa katonda ekijjudde amafuta n'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu agasumulula era agawonya agakutula enjegere nga mbabuuzaako yonna gye muli eyo ku bugazi bw'ensi eno Mwe abali mu kifo kino na mwenna Katonda baatugasseeko nga mbabuuzaako mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo Omunazaaleesi nga mbagamba nti Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe, yeebazibwe oyo magezi gaffe, yeebazibwe oyo butuukirivu bwaffe. yeebazibwa oyo nannyini kisa oyo atajjulukuka atakyukakyuka asigala ye katonda waffe teyeefuulira babe abeera bumu jjo leero n'emirembe gyonna yeebazibwa oyo atatulyamu lukwe yeebazibwa oyo atatusuula

yekkubo n'amazima ate era n'obulamu tewali asobola kujja kutuuka eri katonda kitaffe okujjako ng'ayise mu yesu yeebazibwa oyo ateeka oluguudo wakati mu nnyanja n'ateeka olukalu wakati mu nnyanja amazzi n'agafuula ebisenge n'ayisaawo abaana be n'abasomosa

omuliro gwoyitamu agenda kugukujjamu agenda kugukulokolamu yebazibwa oyo katonda addamu n'omuliro ayanukuza omuliro ayanukula n'omuliro yonna gyoli eyo yebazibwa oyo katonda omwesigwa katonda ow'amazima katonda atalimba alabirira ekigambo kye n'akinyweza n'akituukiriza ne kigenda okudda gy'ali nga kimalidde ddala okukola omulimu ogwo gwe yakitumira gye tuli yebazibwa oyo atuukiriza ebisuubizo bye byonna gye tuli yebazibwa oyo katonda atatwekaanya esaala zetumusaba tezimukwasa kamunguluze kanzunzu eh? yebazibwe katonda waffe oyo oyo katonda wa isirairi katonda wa uganda katonda wa amerika katonda wa europe katonda wa asia katonda wa zambia wa zimbabwe wa rwanda ye katonda w'ensozi katonda w'ebiwonvu katonda w'ensi yonna yebazibwa oyo elohim elshadai adonai nanyini maanyi nanyini buyinza nantameggwa god almighty ndi ye katonda waffe oyo yebazibwe jehova nis bendera yaffe ey'obutuukirivu yeebazibwa oyo katonda waffe jehova shalom mirembe gyaffe yeebazibwa oyo jehova rafa omwonya w'endwadde zaffe zonna emiggo egyakubwa mukama waffe yesu kristo gye gituwonya era gye gitusumulula oyo mwesige naawe agenda kukuwonya amaanyi n'amafuta ag'omwoyo omutukuvu agawonya gakugwako yonna gy'oli eyo engalo ya katonda esumulula era ewonya ekukumako ekukwatako yonna gy'oli eyo mu ddwaliro gy'oli mu kkomera gy'oli eyo katonda waffe yeeyanjula gy'oli mu bubonero n'ebyamagero oyo nannyini kusaasira kwonna nannyini kisa eyatuyitira ekitiibwa kye ekitaggwawo mu kristo yesu yeeyanjula gy'oli mu bulamu bwaffe mu bubonero n'ebyamagero ng'atuyamba ng'atusumulula okuva mu maanyi gonna ag'ekizikiza mu maanyi gonna amabi ye katonda omununuzi waffe omulokozi waffe n'olwaleero alina bayamba ye mukutula njegere akutula enjegere zonna ezibadde zatukwata ezibadde zatusiba yonna gyoli eyo kyoyitamu gwonsinga okukimanya kimugamba olwaleero kireeta ewa yesu agenda kukuyamba ye katonda omuyambi waffe ye mukuumi waffe oyo akuuma isirayiri tabongoota so ate era teyeebaka yakukuuma n'olwaleero akukuuma atulwanirira yatukulembera mu kkubo lye tuba tuyitiramu ate n'atuyigiriza okugasa obulamu bwaffe n'abufuula magoba meereere yeebazibwa oyo katonda akyusa olugero lwaffe nannyini matendo nannyini kusaasira ekitiibwa n'ettendo tubiddiza katonda waffe yekka okuyita mu kristo yesu omwana wa katonda omulamu haleluya
I said hallelujah. Amina, amina. Katonda waffe ali wamu naffe tugende butereevu mu kigambo kya Katonda. Bikkula nange Bayibuli yo tubeereko ebyawandiikibwa bye tugabana. tutandikidde mu kitabo kya peetero ekisooka essuula ya kutaano olunyiriri lwa musanvu first peter chapter 5 verse 7 gye tutandikiddemu eyo gye tutandikidde peetero ekisooka nze nno mmaze okubikkula bayibuli yange eno ey'obwakabaka bwa buganda ntegeeza bayibuli yange eno eyawandiikibwa era n'evvuunulibwa mu lulimi olukulu era nga lwe lwogerebwa mu Bwakabaka bwa Buganda. Olulimi Oluganda. Bayibuli yange ey'Oluganda egamba bw'eti mu kitabo kino ekya Peetero ekisooka, essuula yaakutaano, olunyiriri lwa musanvu, ebbaluwa ya Peetero, First Peter chapter 5 verse 7.

okirabye oyo gwe tuteekeddwa okwesiga ebigambo bye tumugamba esaala ze tumusaba aziteeka ku mwoyo azirowooza ate n'azikolako ye ansa yaffe kyekyokuddamu kyaffe wulira fast peter chapter 5 verse 7 casting all your care upon him for he cares for you casting all your care upon him for he cares for you and me he cares for us afaayo gye tuli mu buli mbeera yonna gye tuyitamu ng'oyita mu muliro ng'oyita mu kugezesebwa ng'oyita mu bulumi ng'ebintu bitabuse wasomoka nabyo omwaka n'oyingira nabyo omwaka guno ebyo ebyakugoberera ebyo tulina afaayo kati olina kubikoowa n'obyetikkula n'obimuwa ndwadde bulumi kugezesebwa kuyigganyizibwa kutulugunyizibwa byonna ebyo tubyetikkule ng'amaka galinga agatabuse ng'omwami atabuse ng'omukyala atabuse muli bafumbo naye nga muli mu nnyumba emu nga naye mulinga abaayawuka nedda buli omu ali ku bibye buli omu akola ku bibye teri yeeguya munne naye wulira bayibuli etugambye nti nga mumusindiikirizanga ye okweraliikirira kwammwe kwonna kwonna si kamu si bubiri byonna ebikweraliikiriza byonna ebitweraliikiriza tulina kubyetikula nga tubikwasa yesu nga tubiwaayo ewa yesu waffe nga mumusindiikirizanga ye okweraliikirira kwammwe kwonna ebikweraliikiriza ebyo mwanyinaze musajja gwe mwana gw'ow'obuwala mwana gw'ow'obulenzi ebyo byonna byetikkule obireeta ewa yesu nti nga mumusindiikirizanga ye okweraliikirira kwammwe kwonna kubanga ye ateeka ku mwoyo abantu tubagambye ebigambo byaffe tubagambye ensonga zaffe ne tubabuulira ku byama byaffe ne batulyamu olukwe ne batuvuma ne batugeyengula ne batulima empindi ku mabega ne batubackbitinga gwe wagamba ekyama kyo n'akisaasaanyiza eyo mu katale wakigamba omu n'akisaasaanya katonda yekka yekka nannyini buyinza nannyini maanyi yateeka ku mwoyo ebigambo byaffe byonna ensonga zaffe zonna okweraliikirirwa kwaffe kwonna n'akuteeka ku mwoyo n'akulowooza n'akuddamu mwesige guno mwaka gwaffe gwa katonda kutulowooza ng'atukolera ebyo ebisinga ku bye tusaba more than we ask for gwe mwaka guno katonda kukola ebisinga ku bye tusaba agenda kuddamu essaala yaffe ate atuweereko n'ebigendera ku ssaala eyo gye tusaba bye tutasabye ebyo ebibadde tebiyingirangako mu mutima gwaffe amaaso gaffe bye gatalabangako amatu gaffe bye gatawuliranga katonda byatutegekedde katonda waffe byatutegekedde fe abamwagala abamunoonya abanyiikira okumunoonya byagenda okutuwa nti nga mumusindiikirizanga ye okweraliikirira kwammwe kwonna ebibadde bitweraliikiriza byonna tubiweeyo ewa yesu tubimukwase agenda kubikolako agenda kutuyamba agenda kutuwonya ye bulokozi bwaffe wulira matayo 1 olwabiri mu omunaana the book of matthew chapter 11 verse 28 matayo 1 abiri mu munaana bayibuli etugamba mujje gyendi mwe mwenna abakooye olina kyokooye olina kukikoowa okoowa obubbi n'okoowa obwenzi n'okoowa ebisiyaga n'okoowa masturbation okwematiza n'okoowa ettamiiro ery'omwenge ery'enjaga ettamiiro ly'obwenzi n'olikoowa ebikolwa byonna eby'omubiri n'obikoowa obireeta eno ewa yesu bw'obikoowa olyetikkulira wa yesu y'alina ekiwummulo kyaffe atuyita olwaleero ffenna abakooye emize gikukooyezza empisa mukazi wo gyakuyisaamu omwami w'omusajja wooyo gyakuyisaamu ng'ogikooye

gwe wali obaddeko naye ng'omwagalwawo alina emmandwa ze yakuwongamu emisambwa amajinni ng'aliko kye yakwambaza ekyo kibadde kikutambuliza mu kukaaba mu nnaku mu kufiirizibwa ogusiraani ogwo kati ewa yesu bw'ojja ewa yesu gwakwambulako ogwo ogubadde gukukozesa ng'omusajja ogubadde gukukozesa ng'omukazi nga bikugira ekiswala ekyo ng'okikooye jangu ewa yesu guno mwaka gwo mwaka gwaffe gwakusumululibwa gwakuteebwa wulira bayibuli etugambye katonda waffe ayogera naffe olwaleero ayogera naffe okuyita mu kigambo kye ekigambo kya katonda byebiragiro bye byebisuubizo bye ge mateeka ge ate ze empisa zaffe ye kalakita yembala ya mukama waffe yesu kristo ate era nga lyeddoboozi lye ng'ayogera gye tuli wulira olwaleero eddoboozi lino ery'ekigambo kya katonda likuyita this is a divine call eri ffenna ng'atuyita abakooye n'ennaku n'ebizibu n'amabanja n'ebisiraani abakooye emizigo abakooye obupangisa abakooye okutambuza ebigere abakooya obwenzi ettamiiro atuyita atuyita atuyita atugambye matayo 128 mujje gyendi mwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa waliwo ebitukooyezza ate waliwo n'ebibadde bituzitooweredde ng'amaka galinga agazitowa obufumbo nga bulinga obuzitoye abalala babuvaamu emirimu nga giringa egizitoye oyagala kuguleka waliwo n'abaalekulira edda obuzito obubadde mu ekyo buleeta ewa yesu tubugambe mukama ng'omwami wo takyakutegeera nga mukazi wo takutegeera abaana bamwe nga tebabategeera ebyo akavuyo ka sitaani vuluguwe gwe yaleeta mu maka gamu eyo ku mulimu eyo oyo tumwetikule tumuleete ewa yesu tumuleete ewa yesu towanika tobivaamu yesu afaayo tewetta tonywa butwa teweesuula mu mmotoka teweesuula mu baasi mu tureyini mu loole tewejja ku kizimbe waggulu kwekuba wansi teweeyimbamu mugwa kwetuga tokikola ekyo bw'onookikola ojja kuba okoze ekibi ekibi ekibi ennyo saatiririgo ng'ossa omuntu gw'otaatonda nga wese jangu ewa yesu n'ebyo ebibadde bikuzitooweredde ebibadde byakusalako osula njala era n'ogisiiba eh? ojjudde amabanja ojjudde ebisiraani ebyo byonna byokooyo ebyo tubigamba yesu ebyo ng'ebintu ebimu okubifuna wadde oyo mwami wo oba mukazi wo omala kumwegayirira wegayirira bwegayirizi kati eyo yonna ennaku eyo gireeta ewa yesu obuzito obwo bwonna bwobadde osanga eyo ku mulimu mu bakama abo mu baboosi bo abalala baagala kuba dipootinga kubakomyawo bakulimirira eyo ku mulimu baagala kukugobesa abala tebagala kukusasula kati obuzito obwo bwonna tubugamba yesu buleeta ewa yesu mwanyinaze abala bumwazimba amayumba naye gajjudde amaziga gajjudde ebizibu gajjudde ennaku temuliimu mirembe wafumbirwa wawasa naye tolabangako ku mirembe tolabangako ku ssanyu olaba kwonoonekerwa bwonoonekerwa kufiirizibwa kati mukama waffe atuyita ffenna gwe nange mukazi gwe musajja gwe mwana gwe ow'obuwala ow'obulenzi atugambye nti mujje gyendi atuyita ffenna mujje gyendi ono atuyita alina solution eya byonna nze kyempitamu gweoyinza okuba si kyoyitamu olina obulumi bwo bulala nange nina obwange nina byempitamu byonna byetuyitamu tujje nabyewa yesu tubyetikkulire mu maaso ga yesu tubiwe yesu ye, ye ansa yaffe kyekyokuddamu kyaffe bwe bakuyita yanukula yanukula ojja ewa yesu akuyita olwaleero gulawo oluggi lw'omutima gwo ayingire muwe omutima gwo muwe ebirowoozo byo muwe emmeeme yo muwe omwoyo gwo muwe obulamu bwo bwonna obulamu tubuwe yesu atuyise olwaleero jangu nga bw'oli ewa yesu togenda kuddayo nga bwe wazze jangu n'emigugu gyo n'ebizibu byo n'ennaku yo n'ebisiraani byo obireeta ewa yesu agenda kukutikkula obulumi ebivumo bakuvumye batuvumye ab'oluganda batuvumye ne batuyisaamu amaaso ne batujerega naye ebyo byonna tubireeta ewa yesu atugambye mujje gyendi mwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa nange naabawummuza ye kiwummulo kyaffe mu nsi mulimu ennaku naye tugume yesu yagiwangula dda yagiwangula mu yesu mwemuli ekiwummulo ensi etulugunya ensi eyigganya mu nsi ng'olimu nga tolina yesu si nyangu weesige yesu muwa obulamu bwo mukwase byonna ebifa mu kika gy'ovaamu bigambe yesu bye baakukolimira bye baakuwongamu ebyo ebibadde bikujjira nga weebase eddogo eryo lye babadde bakusindikira oloota emisota oloota ensolo zikugoba nga zikulya oluuta olina bakadde abatali mu myaka gyo ekyo kyonna ekibadde kyakuwongebwamu kye bakufumbiza ekyo olwaleero ono atuyise alina ekiwummulo amaanyi ge gakugwako yonna gy'oli eyo osumululibwa era oteebwa mu linnya lya yesu haleluya
i said haleluya
afaayo mukama afaayo katonda waffe bikkula nange bayibuli yo tugende ate mu kitabo kya zabbuli zabbuli eyataano mu omukaaga erina ennyiriri kumi na ssatu zabbuli yataano mu mukaaga okuva ku lunyiriri olusooka sam 56 verses 1 to 13 eno tugigabane namba nze nno maze okubikkula wano mu bayibuli yange eno ey'obwakabaka bwa buganda ntegeeza bayibuli yange eno eyawandiikibwa era nevuunulibwa mu lulimi olukulu era nga lwe lwogerebwa mu bwakabaka bwa buganda olulimi oluganda bayibuli yange ey'oluganda egamba bweti

waliwo abaagala okutumira ebyagala okutumira byebingi byagala tuddeyo mu bye twavaamu bye twaleka ebyedda yisaaya ana mu ssatu olw'ekkumi n'omunaana bayibuli etugamba temujjukira byadda ebyasooka okutubaako abantu baleeta obulumi gye tuli nga batusoomooza basitaani bennyini

tujoogeddwa ejjoogo lya sitaani batujooze batuyigganyiza batutulugunyiza bonna abakola ebyo abo bwe bateenenya katonda waffe yatulwanira atulwanira atulwanirira gwe jangu ewa yesu tujje ewa yesu eh? tunywerere mu yesu tunyweze yesu

gye tukolera mu bakama baffe mu bakozi bannaffe ne batujooga naye eryo ejjoogo ne mu kkanisa abantu balireeta bano abatakyukanga abatakyusibwanga nga bakyatambulira mu bikolwa byonna eby'omubiri baggalatiya essula ey'okutaano olunyiriri olw'ekkumi n'omwenda okutuukira ddala ku lwabiri mu olumu abajja mu kkanisa nga bambadde ebikolwa byonna eby'omubiri be batujooga bano be batuyigganya be batutulugunya tubasanga ku luguudo ne batukwatirwa obujja tubasanga mu kkanisa naye weesige yesu

ab'amalala mu mulembe guno omwonoonefu ogujjudde ekibi ensi nyonoonefu ntabangufu ejjudde ekibi ejjudde ab'amalala ab'enkwe ab'olugambo kati abo fe tubaveemu tuve mu b'amalala tuve mu beeteenenya ffe twekwate yesu tukkirize yesu agenda kututaasa bano abaagala okutumira abatujooga abatuyisaamu amaaso abatugeya n'oyitawo ne bakusongamu olumwa ne bakusongamu ennwe amagalo gaabwe amawanvu ne bagakusongamu abo abatuvuma abavumi abatwonoonera ebyaffe ebyaffe ne babikwatibwa obujja abo bonna yesu agenda batutaasaako banyinaze guno mwaka gwaffe gwa katonda kudda mu ssaala yaffe ate akole n'ebisinga ku bye tusaba mu linnya lya yesu wulira zabbuli eyataano mu omukaaga gye tulimu abalabe bange baagala okummira obudde okuziba kubanga balwana nange n'amalala bangi

buli lwotya weesige mukama muyita akuli awo kumpi ali wamu naawe mwanyinaze musajja gwe mu buli mbeera yonna ali wamu naawe munywerereko munyweze tomuta mulemereko nga grace morgan bwe yayimba mulemereko togwamu maanyi togwamu ssuubi ddamu amaanyi guma omwoyo omulemereko buli lwe nnaatyanga neesiganga ggwe mukama katonda ndyebaza ekigambo kye katonda gwe nneesize siritya ab'omubiri bayinza kunkola ki bano ab'omubiri ng'oli mu yesu bajja kuloga guno gwe mulembe ogujjuddemu abantu abalogo bayoola ettaka woolinnya ebigere ne bakuyoola ebigere wootuuzizza akabinako ne bakuyoola akabina bayoola mbu n'emikono basooberera enjala zo enviiri zo ebifaananyi byo engoye zo batwala ne business items zaffe sente zennyini ze batujje mu ngalo ne bazitwala mu balogo mu basawuzi mubasamize abasawo abo abekinansi abalogo ne bakola eddogo eyo ne bakuwonga eyo naye bw'obeera mu yesu eh? eddogo teriyina maanyi ng'oli mu yesu ng'akubisseeko omusaayi gwe mu linnya lya yesu ab'omubiri tebalina kye bayinza kutukola nga tunyweredde mu yesu wulira eh? mukama katonda ndyebaza ekigambo kye katonda gwe neesize siitya ab'omubiri bayinza kunkola ki bakyusa ebigambo byange okuzibya obudde abakyusa ebigambo tebatandise lwaleero ne bayibuli eboogerako baava dda bakyusa ebigambo ne bakulimirira ne bakukonjera ebigambo by'otayogedde bo ne bakwogerera by'otayogedde ne bakulowooleza by'otalowoozezza abo abakyusa ebigambo byaffe twogedde kirala ne bakikyusa ne bakiwanyisaamu katonda afe agenda kuba tutaasaako bakyusa ebigambo byange okuzibya obudde ebirowoozo byabwe byonna bimbaako olw'obubi eh? batulumba batulumba bakwonoonera erinnya eh? bayonoona amannya gaffe ne batwogerera ne batuvuma ebigambo ebivundu mwaka ku mwaka nga bageya nga bavuma naye tulina yesu eyatuwa erinnya tumwesige tumwesige agenda kutuyamba atutaasa era atulokola mwabo abakyusa ebigambo byaffe okuzibya obudde eyo ku mirimu gye tukolera mu maka

nti bakyusa ebigambo byange okuzibya obudde ebirowoozo byabwe byonna bimbaako olw'obubi tebatulowooleza bulungi batulowooleza bibi byereere be bamuwa butwa be balogo be boobujja eh? ng'ekifo ky'olimu akyeyagaliza

abo yesu yabatutaasaako yatuwolereza mu linnya lya yesu olwaleero alina balokola era alina bayamba bekuŋŋaanya bekweka bakebera ebisinde byange babikebera woyise nga bakwekwekerera baagala okukuyoola ebigere

beekweka bakebera ebisinde byange nga bwe bateega emmeeme yange baba baagala tuzikiriza kututemula ettemu yesu yalituwugulira kubanga ye atta enkwe z'abagerengetanya bano ababi abalogo abatemu enkwe zaabwe ne zigwa butaka ne batasobola kutuukiriza nkwe zaabwe ze batandise ne sitaani waabwe baliwona olw'obutali butuukirivu tebagenda kuwona okugyako nga bakyuse ne beenenya ne bakola eby'ensonga ebyalagirwa lwe bagenda okuwona geyeena lwe bagenda okuwona omuliro bayibuli ebuuzza zabbuli eyataano mu omukaaga olw'omusanvu baliwona olw'obutali butuukirivu mu busungu suula amawanga ayi katonda katonda afe asobola okusuula amawanga ng'akulwanirira ggwe omutuukirivu gwayimiridde gwakyuse n'oleka ekibi kati tufe tubeere mu abo abakyuka ne tudda eri mukama asobolera ddala okusuula amawanga ng'atulwanirira kuba n'abalogo ab'obujja abatemu abatatwagaliza abatwekwekerera buli kaseera baliwona olw'obutali butuukirivu mu busungu suula amawanga ayi katonda agasuula abantu batukaabizza amaziga naye buli zziga lyokaabye nga weesiga yesu liriko we liri tulina amaziga ge tukaaba ne gakulukutira mu maaso gaffe gano ag'omubiri ate tulina amaziga ge tukaaba nga ga munda eno ku ngulu nga tegalabika ga munda mu mutima mu mmeeme eyo nga gye tukaabira olw'abantu abatunyigiriza abatutulugunya abatuyigganya naye buli ziga mwanyinaze musajja ggwe muganda wange mukwano gwange mwana gwe owobwala owobulenzi buli zziga lyonna lye tukaabye lye baatukaabya emyaka egiyise omwaka oguwedde nga ne muguno babadde beesomye okwongerawo we baakomaawo katonda waffe agenda kutulwanirira

obututuusiddwako nga batukooza kagiri nga batutulugunya nga tuyigganyizibwa mu maka mu bantu be tubeera nabo ab'oluganda be tusaba nabo be tukuŋŋaana nabo be tukola nabo bye batukola be twazaalibwa nabo be twasoma nabo be twali twafuula mikwano gyaffe naye nga be batulyamu olukwe be batayagala tukulakulane be batayagala tugejje tugende mu maaso abo wulira bayibuli egambye bweti zabbuli yataano mumukaaga olw'omunaana gwobala okutambulatambula kwange oteeka amaziga gange mu kasumbiko tegaawandiikibwa mu kitabo kyo buli kigere kye tutambula mu ggulu waliyo likodi yakyo gweoyinza okuba tosobola na kubala bigere byotambudde olunaku byosobola okutambula mu lunaku nga tolina likodi yabyo kati genderera ebigere byotambula oyenjeera oddawa embaliga ozisawuula oddawa otambula oddawa eri mu ggulu balikodinga ti bino ebigere yabitambula agenda mu bwenzi agenda mu ttamiiro agenda mu njaga agenda mu mwenge agenda kuloga agenda mu basamize kaakati ffe tukyuke tutambule ebigere eby'obutuukirivu katonda waffe atuyigirize embala ye atuyigiriza amakubo ge n'engeri ze zonna tutambulire mu butuukirivu nga tuleka amakubo gaffe gonna amakyamu kituwandiikibweko mu ggulu nga tutambulira mu butuukirivu mu linnya lya yesu ebigere biwandiikibwa bye tutambula mu lunaku n'amaziga ge tukaaba agakulukuta n'ago ag'omunda galina akasumbi mwe gateekebwa kaakati ggwe nange katonda waffe ffe baalokola ffe baayamba mu linnya lya yesu amaziga gaffe gawandiikiddwa bwe gawandiikibwa kitegeeza nti katonda waffe atulowoozaako

abalabe bange ne balyoka badda ennyuma ku lunaku lwe ndikaabiriramu kino kye mmanyi nga katonda ali ku lwange banyinaze mikwano gyange ab'oluganda abaana ab'obuwala ab'obulenzi katonda ali ku lwaffe bwe tumukaabirira ayitaba

ne tusaba esaala eri ekwata ku mutima gwa katonda eri mu kwagala kwa katonda eri mu birowoozo bya katonda eri mu kuteesa kwa mukama esaala eyo esanyusa katonda bwe tugisaba bwe tumuyita ayanukula n'addamu esaala yaffe n'atuyamba eh? wulira olw'omwenda zabbuli yayata n'omu omukaaga abalabe bange ne balyoka badde ennyuma abalabe baffe katonda abatadde wansi w'ebigere byaffe tugenda kubalinnyako tubateeke wansi w'ebigere byaffe bazibwe ennyuma emabega waffe fe nga tugenda mu maaso bo basigala bageya babakabayitinga nga ffe tusonga mbeere mu yesu haleluya aisaida haleluya ffe tusonga mbeere tugenda mu maaso ng'ate bo badde ennyuma ffe nga tukulakulana ng'ate bo badde emabega ffe nga tweyongera mu maanyi nga bo beeyongera obunafu nga banafuwa ffe ng'atwambazizza amaanyi ng'atwongera amagezi okutegeera okumanya obugagga ebintu ekitiibwa ettutumu okumanyibwa ng'abalabe baffe bateekebwa wansi w'ebigere byaffe abateeka wansi w'ebigere byaffe abazza ennyuma omwaka guno katonda waffe wulira abalabe bange ne balyoka badda ennyuma ku lunaku lwe ndikaabiriramu kino kye mmanyi nga katonda ali ku lwange olunaku si lulala lwe lwaleero nga tukaabirira mukama tumukaabirire tumukaabirire mukama katonda nditendereza ekigambo kye

naffe bye tweyamye byonna tugenda kubisasula tugenda kubituukiriza yatuyamba yatulokola mu linnya lya yesu ebirayiro bya katonda biri ku ffe yeerayiridde omwaka guno okuddamu essaala yaffe ate atuwe n'ebisinga ku bye tusaba ebirayiro bye biri ku ffe ebirayiro byo Biri ku nze, ayi Katonda, ndisasula ssaddaaka ez'okwebaza eri ggwe, kubanga wawonya emmeeme yange okufa, tewawonya bigere byange okwesittala, ndyoke ntambule mu maaso ga Katonda mu musana ogw'abantu abalamu. Tugenda kutambulira mu musana.

okutulwanirira okutuyamba mwetegefu nnyo okututaasa era okutuyamba olinayo eddakiika oyogereko ne mukama omugamba ekyo ekibadde kikuzitooweredde ekibadde kikuluma obulumi bw'obadde oyitamu okusoomoozebwa okugezesebwa byonna byetikkule obikwase yesu mukazi gwe musajja gwe sabasaba yonna gy'oli eyo tegeeza mukama ekyo ekikuluma ekikunyigiriza feeno erudde eno nga tuwanise emikono gyaffe mu bbanga tusabe era tulangirire essaala eri mukama waffe gye yatuyigiriza okusabanga bulijjo nga tugamba nti kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje byoyagala ffe tubikole wano mu nsi nga bwe bikolebwa eyo mu ggulu otuwe leero emmere yaffe eyaleero otusonyiwa ebyonoono byaffe nga naffe bwe kitukakatako okusonyiwa bonna abatunyiiza abaleeta ebinyiizo gye tuli be tubanja abatutulugunya abatuyigganya abatujooga olwaleero mukama twambaza ekisa kyo tubasonyiwa bonna abo abatutulugunya abo abatunyiiza abo mukama ababadde batwesittaza olwaleero tubasumulude nga tubasonyiwa mu linnya ly'omukama wange yesu kristo tukwegayiridde totuganya kuwangulibwa bikemo ebya sitaani n'enkweze zonna obutegotego bwonna bwatega gye tuli tuyambe era tutaase tusibe amaanyi go otusomose tububuuke era tubuwangule mu linnya ly'omukama nge yesu tuteerewo obuddukiro ng'ekigambo kyo bwe kyogera eri mu bakolinsi ekisooka essuula ey'ekkumi olw'ekkumi n'essatu tuteerewo obuddukiro totuganya kukemebwa okusinga nga bwe tuyinza tuyambe otusibe amaanyi go tudduke ekikemo tutaasa eri omugwagwa era omubi ono sitaani kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amiina katonda kitaffe katonda omwana twongera okujja gy'oli mukama nga tukuyita mukama olaba bye tuyitamu olaba okusoomoozebwa okutulugunyizibwa okuyigganyizibwa okulumbibwa okwonoonekerwa kwe tuyitamu mukama byonna tubireese gy'oli tuyambe mukama twenenya obutali butuukirivu bwaffe bwonna we tubadde twayonoona wetubadde tutambulira mu kibi byonna mukama olwaleero tubyenenya nga tubireka mu maaso go tusaasire ayi katonda waffe tusumulule mukama otusumulule okuva mu kibi okuva mu busibe byonna ebyo ebibadde bitutambulirako bye babadde batuwongamu obusibe bwonna tubwekutulako tusumula omuliro gwo mukama ogw'omwoyo omutukuvu gwokye ebisiraani gwokye eddogo gookye emisambwa amajinni gookebwa gonna amajinni olwaleero mu linnya ly'omukama wange yesu fe nga tuli wano mu maaso go mukama labisibwa olwaleero mukama mu bubonero n'ebyamagero fe tukaabirira gwe mukama nga tunaaba mu musaayi gwo omusaayi gwo olwaleero kagwogere ebirungi eri emirimu gyaffe eri pulojekiti zaffe ze tuteekateeka okukola n'ezo ze twatandikako edda tuggulirewo oluggi mukama olw'etterekero lyo eddungi nga bwe kyawandiikibwa mu kyamateeka 2812 tuggulirewo etterekero lyo eddungi otugabirire mukama gabirira tuyisa omukisa ogw'enkalakkalira oguli pamanenti otuweere ddala omukisa ate otufuula omukisa n'omukisa gw'otuwadde tugukozese mu kkanisa yo okuyamba abalala okufuuka omukisa eri abalala nga tubuulira enjiri ey'amazima ey'obwenkanya etaliimu bubbi etaliimu bufere tubeere bamukyusa nsi mu linnya lyo mukama nge yesu nkwegayiridde mukama obugagga bwe tuyita era bwe tukusaba saba otuwa ekisa tusibe amaanyi go obuyinza bwo amaanyi agakola obugagga

be weesigisizza n'ebyo bye twetaaga mu kwolesebwa kwaffe mu birooto by'otuwadde by'otwesigisizza nabyo mu linnya lya yesu nkwegayiridde mukama abalabe bawangulire ddala abalabe baffe tubateeka ku ttaka mu linnya ly'omukama nge yesu nga tuli mu ggwe gwe nnannyini buyinza gwe nnannyini maanyi abalabe baffe n'embeera yonna ebadde egolokosenga omulabe gye tuli tugirinnyirira wansi tugiteeka wansi w'ebigere byaffe era tugisumulira omuliro ogw'omwoyo omutukuvu nga tugiragira eyokebwe eve mu magenda gaffe twerulire amagenda gaffe gakaayakaniremu omusana ogw'obulokozi bwo mukama otulokolere ddala mu linnya lya yesu kwegayiridde mukama gaziya ensalo zaffe otuweere ddala omukisa otuwe okuganja tulangiridde okuganja kubeere ku bulamu bwaffe mu linnya lya yesu tukole erinnya mu ggwe yesu otukolere erinnya otuwe ettutumu okumanyika mu baamawanga twanjula eri ensi otuggulirewo enzigi ziwankaaki ennene otutambuza amawanga nga tukuweereza mu bubonero n'ebyamagero ng'olabisibwa ng'osumulula era ng'owonya ng'okutula enjegere mu linnya lya yesu omwana ya katonda omulamu tuzimbemu abantu abalala mu linnya lya yesu tuzimbire amayumba waliwo abakusaba embaga waliwo mukama abakusaba embaga bawe obufumbo obutukuvu mu linnya lya yesu obweyagaza tubusabye okuva gy'oli tusabye amamotoka tulangiridde emirimu mu linnya lya yesu weebale katonda kitaffe weebale katonda omwana tukuddiza ekitiibwa n'ettendo mu linnya lyo mukamange yesu fenna kyetuva twatula nga tugamba nti ekisa kya mukama waffe yesu kristo n'okwagala kwo ayi katonda waffe n'okussa ekimu okw'omwoyo omutukuvu bibeere naffe fenna n'eri ab'oluganda bonna emirembe egitaggwawo amiina mazima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga kugenda wamu naffe obugagga bwo omwoyo w'omutukuvu omukisa gwo amagezi okutegeera n'okumanya ebiva gy'oli okuganja omusaayi gwo ebyamagero byo byonna omukono gwo n'eggye ly'abamalayika bo tebiiremenga kugenda wamu naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe naffe tunaatulanga mu nnyumba yo ayi katonda waffe okutuusa ku nnaku ennyingi ekitiibwa kibeere gy'oli ayi katonda kitaffe n'eri omwana wo omu bw'ati omu yekka mukama waffe yesu kristo era omulokozi waffe n'eri omwoyo w'omutukuvu nga bwe kyali olubereberye bwe kiri ne kaakano bwe kiribeera emirembe n'emirembe emirembe egyo egitaggwawo okuyita mu kristo yesu fenna ne tugamba nti amiina